Bir är heleý bolýa oňuşmaýa. Ol zenany men mundan aýyrşak. Indi belli da ýaş sada zenana günäkär. Özi namart, özi zalym. Ezýet berip, ezýet berip aýyrşak diýip dur. Ýa erkek. Namart, zalym. Gaýyrşyk. Ýa-da hiç haýsy namart däl, hiç haýsy zalym däl, aslan tebigatlar oňuşmaýar. Bu belli zatdy, şunuň ýa zalym günäkär, ýa tebigatlar oňuşmaýar. Muňa-da belli, şo är bilýär, şo zenana gaýta gelip ýaşamaýar. Men näme diýdim? Erkek bilýär, şo zenana gaýta geljekdigini. Şo erkeklerden Allah üçin isleýän.

Ol gel, sen, meselenda, erkek. Sen erkek ahy. O heleý, o aýal. Hamana günä ondan diýjek-dä. Sen erkek, sen pikir et. Ol gelsin-dä, ýaşasyn-dä diýýäň. Wah, sözüň dogry ahy. Onda-da gelmeýä-dä. Ýaşuly getirýäň, Ahunmolla jan aýtýaň, ýa ol Düşümlä aýtýaň, daýzan aýtýaň, agaň aýtýaň. Bolmaýa-da. Welin geljek-ä. Ýok, gelmese gelmesin, men ony gezip ýören ýerine garrydaryn. Muny diýme musulmançylykda ýok. Jan doganym. Özde Abdylla Mübärek jany özde bir keseki bir hili hoş etjek bolup hajy synap berip gaýdypdyr we bir adamda Pygamber jan diýişinde görüpdir şoň hajysy kabul boldy salam aýt diýipdir. Indi bärde bir meselen ozal zenanaňda seňde kynyňa gelýär at berip gidenseň. Bu seň derdiň, bu seň sogabyň, bu seň wallahy derejäň. Alla özi berer. O-da öz günä etýän bolsa Alla-da oň özüniň jezasyny berer. Seň-de padaşyň jaýlaň berer. Ýöne, Hä ol men gelmese gelmen on ýyl geçipdir, bäş ýyl geçipdir. Aý haram iş etse edibersin, men oň talagyny bermeýän. Ýo beýdýin. we şeýtana kömekleşmek. Näme diýip bir musulmanyň haram işine razy boljak? Näme diýip bir musulmanyň madra günä işine razy boljak? Näme diýip ol ol aýalyň müştübe ýaşamaýada? Men muny saňa kazy bolup aýdamak erkek doganjygym. Wallahi saňa kazy bolup aýdamak saňa musulman doganjygym nesihat Hudaý üçin ahyratyňy gowluk diýip aýtýan. Aýyş, talagyňy aýt gelmejegiňi bildiňdä indi. Agaň bildi, dädeň bildi, ejeň bildi. Goý ýaşajak bolsa halal ýaşasyn. Ýaşamajak bolsa-da özi bilýä. Hawa. Hawa-da. Agzymyzy-da ajytmaýly, pikiriňizi-de agyrtmaýyn, kelläňizi-de agyrtmaýyn. Allatagala özi musulmanlaň arasynda mähebbet bersin. Ämin diýiň. Ämin Janatan. Agzybirlik bersin, gowulyk bersin, süýjülik bersin. Oňşulmasa-da bir wagt bir. Bir adam bir öwlüýälaň biri aýryşypdyr-da zenanasyndan, oňam adymly gelipdir, Näme aýryşdyň? diýipdirler. Aýryşdym diýipdir, onda haý oturyp ýamanlap gyýbat edibä oturjak däl diýipdir. Oguşmadyk aýryşjyk-la diýipdir. Ine musulmançylykmyş. Men onda haý oturyp gyýbat-a edip oturjak däl diýipdir. Aga musulmançylygyň naşy. Ol oňşulýar, oňşulmaýarlyk bir gürrüň, emma oň ömrüni ýakaryn, ony men dargadaryn, ony betbagt ederin. Bular hiç musulmançylykly däl, akylly däl. Allah üçin ýudunna ýa ýaşa ýa aýyş, Kuran aýdýar. Ýa ýaşa ýa aýyş diýýär. Ony ne ýaşap, ne ýaşamany bu taýyndan haýyrlanýan ýaly bolmady, Gonjam. Alla özi seň-de padaşyňy berer. Hawa, Hak seňki bolandan soňra, o Hudaý hemmämiziň Hudaýy. Allahy Tagala nury imandan aýaň näme diýýän? Alla!